i ah kei hi dothlennak hi nihin ni kan dothlen ning hi ah Rangkun ka um lio in kan khua kan ram a buai lio te hin Rangkun ka um hika hin kan rak phannak kum hnih lawng si rih. I atu ta ni ka thinlung a chuak ngaimi cu nizan ah ah kan hoile he zong bia kan ruahnak ah kamah pumpak bia kan ruahnak i ah ka chimmi ka ruahmi te kha ka thinlung a ummi kha te kha pakhatnak vun chimh ta ka duh. Nihin ni kan khua kan ram hi tahchunhnak ahhin abik in kamah Chinram kan ti lai cu ti. Chinpi ne Chinram khi Chinland kan timi chungah khan tahchunhnak hriamtlai hi CNA kan um, CDF an um, CB hi tibantukin kan um cio hna le hihi ka thinlung ah zeidah um ti si ahcun Uh, zei he dah ka vun tahchun lai ti si ahcun sibawi he ka vun tahchun lai. Ka zawtnak a si lo le ka zawtnak hi uh, ka zawtnak hi sibawi sin i va kalpi tikah sibawi a thiam bakmi tamado sibawi hi ti bantuk pawl kha hopo nih kan panhmi hna si. I kum khat kum hnih a congmi kum thum kum li a congmi sin ah va kalnak i Tamado kan timi hna tahchunhnak mu. Uh, kum hra, kum hlenga, kum sawmthum pipi experience a ngeimi hna sinah hin ka va kal hnga. Cu bantukin nihin ni caan ah khua ka ruah ngaimi cu atu i kan Chinrampi khi uh, tahchunhnak ah CDF, CDF, uh, zihmasi cu CB, uh, CNA ti hi kan um cio hna i himi lakah hin na khua na ram hi uh, a ho sinah dah Na pek hnga, na ap hnga kilventu dingah rak ka ti hna selaw ka thinlung put ning te cun CNA, CNA, CNF ah ka ti ko hnga. Hite hi nihin ni uh, ka thinlung put a si. Cucaah cun nihin ni ah kan khua kan ram cio hi kan dawt kan ti tikah hin uh, kan i lo cio lai lo na tein hmunkhat te ah hmunkhat te ah hin kan thazang hi kan chuah sisi ahcun tam tuk kan ṭhawng ngai timi te khi ka nun ah a um. Hihi kan hnu lio tu a liam cia thlen hi maw thla thum maw kha lio ah Chinlung media zong ah pakhat te ka rak chimmi cu a bik in uh, kanmah Hakha Thantlang hi uh, ṭha tein hmunkhat ah kan ṭhawn ahcun uh, kan pawng kan kam i kan u kan nau a simi hna zong nih khan uh, kan thazang ah an ra i fonh ko lai ti kha ka chimmi a si. Cucaah cun nihin ni can ah kan dothlennak ah hin ka zoh tikah a bik in kamah Laimi Laitlang ah hin ti kan Chinlen ah hin hmun khat te bak ah thazang kan chuah khawh hi a biapi ngai ti khi kan in a um. A pahnihnak ah zeidah ka thinlung ah chuak ti se cu tuzan ah Naite hrawnghrang ah khan an chimhmi ka theih i kannih cu pastor kan si tikah uh, tampi zong hi ka chim ngam tuk lo. Nanganji uh, ramkhel hi uh, ka subject a salo na tein a ho poh hi ramkhel he hin kan i pehtlai i a ho hmanh aa ṭhen khomi kan si lo. Tikah kei hi Jakheng ram ah hin saupi ka um bal lo na te kum hnih kum thum deng rian ka rak ṭuan i uh, 2018 i uh, NAD chan ah khan si ka phanh bak in AA le uh, Kawl ralkap kha an kap kan hmaika ah zong ah hin uh, ralkap le zong siseh amma le zong hi tampi kan mit nih a hmuh mi mu tampi a um culak i an thinlung put te tlawmpal te tuzan ah ka thinlung ah a chuak ngai mi cu anni cu Zei na si ti si ahcun John F. Kennedy nih a rak chimhmi ko kha ka thinlung a chuak an, an, tuzan ah hin. John F. Kennedy nih khi timi cu uh, ka ram nih hin zeidah a ka tuah piak lai timi nakin keimah nih hin ka ram caah zeidah ka tuah khawh lai timi thinlung putu kha ngei u a timi kan ngeih ti awk a si a timi te kha ka thinlung chuak. Zu kheng ram i cu liu ka vu um liu ahcun anih cu atu an ee khi ti uh, kan uar tuk hna ruangah kan chimhmi si lo na tein ka mithmuh bak a simi cu ngakchia mino upa li lo bak in khan aho poh nih khin ee khin spot cu atu mino tete ka kut tang i wun than hna zong nih khin lahkhah an chuah bak in hin cuzat ti bak kha an pek bak Atu nihin ni cu bantuk in kan mino hna zong nih siseh atu tahchunhnak va ti u silaw kamah Laimi lak zong ah hin US ummi hi va ti u silaw minung thong som thum thong som li hrawng kan um lai dah tiah ka ruah. US ram ah hi mu kamah Laimi rianṭuanmi va ti u sih. Cucu thlakhat ah hin

Dawla fang kul te hi thla khat ah hi minung pakhat nih a chuah pengmi a chuahmi hi kan um ka zum pak lo kan i laimi cu asinain e e le kan ual tuk hna cu ti khati an ti an kan ti na te in khika le i an thinlung put kha kan hmu bak lo kei cu ka hmu bakmi si keimah ka un ṭhan bak zong nih an pekmi si cu mu ma cucun atu Singapore ah khin je khangpa ka hawipa um mi ani kha thla khat ah dollar zakhat bak an pek Singapore dollar mu a ummi papoh nih khin

Tahchunah ka va chim ahcun Hakha i dawr a ngeitu hna sipuazi a tuahmi chaw le chawrawnnak a tuahmi vialte zong nih khin thla khat ah cu zanti bak in tax an pek cu khatin khin uh, an ṭhang te uh, zei kan ti lai cu an thazang kha nihin ni ah an ṭhong tiah kan ti thongni kum kua dirhmi a si cucaah cun nihin ni ah Kamah Laimi zong hi ṭha tein kan lu voi hra voi kul hrawng i dop bak i khua kan ruah ko sisia cun uh, mino kan sia upa kan sia hin ka khua ka ram ca bak ah ka khua ka ram nih hin zeidah a ka tuah piak khawh hnga timi nak in keimah nih hi teh ka khua ka ram ca hin zeizat dah zeidah ka tuah khawh ve hnga timi thinlung put hi nihin ni ah a biapi bak tiah ka ruah. Cucu si loin nihin ni ah khi zei kan ti lai cu phis thawk rak tuah cang ko ne u. A kan tei ti lai lo tiah biasiphai khi mifim bia ah ka ruah lo kai cu. Mi thinlung pi ca biaruah biachim zong ka ruah lo kha paw kha. Fiang te mu cucu. Cucaah cun nihin ni caan ah aho kan si ah cheukhat pastor kan si pek ah zumtu kan si pek zumtu hrimhrim ni cu kan ram kilven ding khi a biapi tuk ah kan chiah dingmi si tiah ka ruah. kan bai bacha zong ṭha te kan zoh tikah mu Israel mi phu pawl nih zeitluk in dah an khua an ram an kilven mu ti le kan an an khua an ram khi lema pakhat kan timi kawl hon lema pakhat mu kamah lai hon zitin ma kan ti hanga thei lo kha te sungh ding hmanh kha an siang lo caah catluk bakin an kilven cu cucaah cun kannih zong nih hin nihin ni can ah aho paoh nih rian a ṭuanmi nih hin cun tahchunhnak ah khan tu ka chim bantukin khin thlakhat ah hin US ummi kan si ahcun dollar fangkul te khi fangkul cu dollar fangkul cu US ummi caah cun a har bak lai lo tiah ka ruah kan pek duh le duh lo khi a si kan duh le duh lo khi si cucaah cun nihin ni can ah hin kan thazang khi khi zeikantilah meithar i tlaih i kan va chuah ve khawh lo hmanh ah khan kha bantuk kan kan hmuhmi kan thil ti khawhnak tete kha dola fang khat te maw fang hnih te maw tin he chetiah thazang kan fonh ah khan cun kan ṭhawng ko lai ti te kha kan nun a chuak cucaah cun atu Dryden timi pa scholar pa nih a chimmi cu minu cu ka tei hrimhrim lai, ka tuah khawh hrimhrim lai timi zumhnak a ngeimi pawl hna ca si ti teinak kha mu. Kan nih cu nizan ti ni kan tawl le kan tei ti lo hi ti bantuk phun kin khi bia kan chim tawn. Makha kha salo i nihin ni can ah kha bantuk tein khan thazang kan chuah i hmun khat te bak ah hen set tiah thazang kan chuah ah khan cun ah kan khua kan ram hi uh, kan kilven kho hrimhrim ko lai timi te kha kan nun ahin achuak cucaah cun uh, tlawmpal te hika ahin atu i avoi khatnak a dongh tar ka duh mi cu pinti sibu chi na pulian nih chimi khi ke chu kan nuna hi um ngai mi se pinti sibu chi na pulian nih khi zeitin dah ti ti se cun da ma phin nang nu tin yi re da suin pinti lu mi ri ma pa ya bu ti chu i hihi a sa kho lo timi hi na ṭial natein hi a sa kho lomi chungah hin kan nih pintit miphun cu kan i tel lai lo ti cu le a chim duhmi cu cu a filo cu zeidah si ti si ahcun tuah kan duh lomi thil cu zeitluk in a foi ko zongah hin kan tuah kho lo tinak fa si tuah kan duhmi thil cu zeitluk in a har zongah hin duhsah tete in kan tuah khawh ti, ti kha a filo si. Cucaah cun nihin ni caan ah khin tuah kan duh si ahcun tahchunah atu ka chimmi kha dola fangkul te maw dola fanghra te maw ti kha thlakhat ah khin mi, mi pakhat nih dola fanghra va si ko selo thongsom di kan um si ahcun dola tingli chok chok ṭhiam ṭhiam cu te atu US ram ummi ah hin ka vun tah chun bia mu kan hmuh khawnak hnga ding caah khin cun kha bantuk tete in khin thazang kan chuah si ahcun meithal i tlaih i aa dothlennak ah a kalmi hmai a kalmi kan unau kan fale kan u le kan pa le ca zong khan an thazaang a tlung lai cu mu. Mah tete kha ahopo nih nihin ni chan ah hin hmunkhat te ah kan aw zong kha aa funh a hau i kan thazaang zong aa funh a hau. Kan pum zong aa aa funh dih kha a biapi tuk ti kha tuzan te ah hin a kan ngaimi siseh nehnu a ngai dingmi zong nih khate kha kan nun ah kan i chia hin kan ram hi kan dam cem hnga kan dothlennak zong hi hma kan kal cem hnga timi te kha toinak tein voi khat na vun chimh ka duh tampi ka lawm kha